Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak ustazah yang soleh-solehah Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak ustazah semua dalam keadaan sehat ya. Pamainan rakyat Banjar, Basam-saman atau Balalasaman. Pamainan basam-saman biasanya dimainkan ulih kakanakan babinian, tapi kakanakan lalakian bahanu umpatan jua. Pamainan basam-saman ngini dimainakan di halaman rumah, di tanah nang karing wan rata. Alat parmainannya, Pamainan sam-saman ngini hanya manggunakan tanah lapang. Lawan cara maulah kutak-kutak sagi ampat nang kaya hurup T ganal awan di atasnya nitu diulah satangah bulatan nang disambat gugunungan. Pamainan ngini biasanya dimainakan ulih dua ikung urang nang baisi sabagi batu nang bantuknya gipih. Nang baisi garis tangah kira-kira lima sinti nang disambat undas. Undas ngini bisa jua manggunaakan papan nang baukuran lima kali lima sinti. Cara mamainakannya, Sabalum mamulai pamainan nang dua ikung kakanakan tadi basiun. gasan manantuakan nang naik atawa nang bamain pamulaan. Umpamanya nang main si Ijah wan Basnah. Nang manang basiun si Ijah, maka si Ijah bulih main badahulu. Si Ijah pamulaan badiri di parak kutak nang pamulaan. Lawan mahadap kutak-kutak samsaman, inya manawak undas ka kutak nang pamulaan. Kutak nang ada undasnya kada bulih dijajak. Si Ijah bamain kada bulih manjajak kutak nang pamulaan nang ada undasnya. Inya langsung ka kutak nang kadua wan bahati-hati supaya jangan tajajak garis. Si Ijah baluncat wan sabalah batis nang disambat bainting, tarus ka kutak tiga, ka kutak ampat, ka kutak lima, lawan ka kutak enam. Inya bulih manjajakakan kadua balah batisnya atau kada bainting. Tarus ka Gunungan Tujuh. Inya baluncat lawan kadua balah batis wan babalik awak mahadap pulang ka Kutak Anam. Inya bulih manjajakakan kadua batisnya. Imbah nitu, sabuting batis ka Kutak Lima, ka Kutak Ampat, ka Kutak Tiga, sampai ka Kutak Dua. Imbah nitu inya bajungkuk maambil undas di kutak satu. Imbah nitu inya maluncat kaluar ka wadah nang pamulaan tadi. Si Ijah imbah nitu manarusakan pulang pamainan sambil manimbai undas ka kutak nang kadua. Kaya nitu salanjutnya, Ijah mun bahasil, jalan tarus sampai ka Gunungan Tujuh. Mun Ijah sampai bahasil ka Gunungan Tujuh, maka, lawan undasnya nang di tangan, ingat timbai undasnya. Atau caranya mambalakangi kutak-kutak nitu tadi. Samisalnya, ka kutak dua, maka kutak dua nitu bahasil jadi rumah ampunnya. Pamainan basam-saman dipadahakan mati, maka inya digantiakan ulih kawannya nang lain. Nang bila si Ijah mati, maka inya digantiakan ulih Basnah. Hal nang dipadahakan mati ulih pamain yaitu, satu. Pamain manggunaakan kadua belah batis nang saharusnya sabalah batis haja, yaitu bainting. Dua. Pamain manjajak garis pambatas. Tiga. Pamain tajajak nang ada undasnya. Ampat. Pamain tajajak kutak nang sudah jadi rumah. Lima, pamain manimbai undas gugur kaluar garis. Anam, pamain manimbai undas gugur ka kutak lain nang saharusnya dituju. Basam-saman biasanya manggunaakan waktu nang cukup lawas lawan kada parnah ada siikung nang kawa main sakaligus baulih sabuah rumah atawa labih. Inya biasanya mati. Parahatan inya manimbai undas kaluar garis atau undas salah masuk ka kutak lain. Pamainan basam-saman ngini biasanya ampihan bila inya sudah sama-sama lapah atawa digantiakan ulih kawannya. Basam-saman nitu mangandung nilai pusitip gasan ulah raga. malatih karjasama, seportipitas, kajujuran, lawan marapatakan bakakawanan.
Demikian pembelajaran bahasa Banjar hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.